It-theory tiegħi hi li taħt l-Ingliżi aħna konna fucked up ħafna. Sewwa. All right? Mhux imbilli kif jgħidu. Ara, min kien tajjeb taħt l-Ingliżi kien, kienu dawn in-nies li kienu jieħdu t-tenders mingħand il, l-ammiral. Ma forsi Ġifieri sewwa, kompetenza, eh. hux kompetenza l-ostra. Daw, inti kellek korruzzjoni kbira, men, għax inti l-ammiral u l-gvernatur kienu jagħmlu li jridu. Sewwa.
Fl-imperu kollu.
Ġifieri l-imperjaliżmu ma kienx xi ħaġa ta' rule of law. Aħna llum niġġieldu għal rule of law, men. L-imperjaliżmu ma kienx rule of law, ara biss naħsbu li l-imperjaliżmu kien rule of law. L-imperjaliżmu kien ħafna korruzzjoni, kulħadd isir sinjur, kulħadd irid. Kulħadd isir sinjur mhux ħaġa sabiħa ma, kollha jsir sinjuri. Kulħadd isir sinjur imma l-klikka, l-ħbieb, l-elit minn għandu l-poter. Kulħadd isir sinjur.
All right? Imma ma taħsibx li mmeljoraw l-affarijiet tipo Le, marru ħafna ħażin taħt l-Ingliżi. Ma m'hemm xejn taħt l-Ingliżi ħafna ħafna ħażin. Tipo is-sistema parlamentari ma toġbok.
Diżastru, anzi.
Il-Kostituzzjoni ma toġbok. Kull qara. Il-post box il-ħamra li jem għalla qoddim it-teatru rjal il-belti l-hemm minn meta konda. Post l-Ingliżi, I'm sorry. Kull ħaġa illi ġibna aħna il-Maltin kienet bis-saħħa u determinazzjoni tal il-Maltin li jaspiraw għal ħajja aħjar u l-Ingliżi qatt ma kien fl-interess tagħhom li aħna jkollna ħajja aħjar u li aħna mmorru tajjeb. Mela, l-ewwel ħaġa, aħna konna ngħixu f'sitwazzjoni miżerabbli ħafna. Mhm. U mhux billi tista' ġib kull model matematiku li trid. Eh, Bek fimna, jiena nista' nġiblek. La, la, kont ngħid tasal sal punt madonna. All right, il-punt huwa li jien nista' nġiblek. Take your time. Kull evidenza amperika mhm. fuq is-seklu 16 li turi l-istat ta' ħajja miżerabbli li kienu fija l-Maltin. Okay. Di estendiet fis-seklu 20, kellek imbagħad in-1920s li kellek economic boom żgħira għaliex id-dinja kollha kienet għaddejja minn economic boom wara l-Ewwel Gwerra Dinjija, Malta gawdiet ftit minnha, imbagħad f'daqqa waħda ovvjament reġa' kellek kollox ħażin fit-thirties u aħna Malta mbagħad l-economic crisis tagħna fit-thirties eżempju kienet kbira tagħna. Ġifieri hawn Malta qatt ma kien hawn xogħol. Aħna Malta kien hawn ix-xogħol għax kien hawn il-kavallieri li kienu jinvestu l-flus. L-Ingliżi ix-xogħol kien isir meta huma kienu jidħlu fi gwerra, kienu jkollhom bżonn il-vapuri biex isewwu l-vapuri, u mbagħad kien hawn fl-1880s fetaħ is-Suez Canal U kien hawn il-coal boom. U kien hawn il-vapuri tal-faħam li kienu jifqu Malta u kienu daw jiġu supplied minn Malta u kienu jibqgħu għaddejjin joħorġu minn barra mill-Mediterran u jmorru xi mkien ieħor.
Fl-1880s kellek il-port boom. U mill-1880s sal-1900 kellek il-port boom. Meta Sqallija u Morocco